Benvenguda gent pòrt d'Aquitani! Vos me n'entrè ar dins un janseminado, un percus en vil sul li piado du poèt agenés Jansemí, au costat de Gèli Grande, fòrça implicat dins la vie de local occitano.
Se naissi dins la carrièra des Carretiers, ont nasquèt Jean Semin, avent darrèr nosau l'ostal de naissença de Jean Semin, ont visquèt amb la siua familha tota la debuta de sa vita. Aicí tanben, sent dins lo barri Sant Antòni, el èra conegut per èstre lo barri des paures. Avèm menat una accion de sensibilizacion al prèp de la comunautat d'Agen e donc tanben del conservador del musèu d'Agen e fa 4 o 5 ans avèm obtengut que totes los objèctes que son expausats dins la sala o consagrat o ajanciment son dins la lenga de janciment e dins la lenga de l'estat francés. Es una simpla question de justícia e de dignitat. Al pè de son estatura i a marcat una frasa. Un plat polida, O malengo, tu m'es udit, plantarei un estèlo a ton front encrumit. Perqué Jansemin, dejà a l'epòca, èra conscient que calió lutar per que aquelo lengo De minguèsse pas, i a un vèrs celèbre de Jean Semin, dis, Lo peuple fidèl a sa mai sarà gascon totjorn e franchiment jamai. Sèn aquí davant lo bust de Jean Semin qu'es estat escalprat per un tolosà del nom de Benezèch, mas plan mai interessant qu'aquel buste I a l'estatuo qu'es sus la plaço Jacimint. Lo Jacimint moriguèt lo 5 d'octobre de 1864 e sièis ans après s'inaugurèt l'estatuo en preséncia de Mistral. Foguèt inaugurada gràcia a una suscripciu publica. E per vos dire a quin punt Jansemin ero aimat, vos vau citar dos causes. Un fum de peluts que se troban avon o dins las rencados o dins de camps de presoniers quand èron estats raubats per l'armada alemanda, demandavon a çò qu'on los i mandèsse d'òbras de jansemin en plena guèrra 14-18. Autra causa tanben, apèi Venguèt la Segonda Guèrra Mondiala e. Èran chinés, comòden pertot, los alemands volián raubar totas las estatuas de fèrre per utilizar lo fèrre per fondre d'arma de guèrra. Se passèt una causa extraordinària, la populacion amaguèt l'estatua e juscas a la fin de la guèrra, Los alemands la trobèron pas! Luno Risento sauticavo en portant un punhat de flors, l'autre Chagrino caminavo, lo cap baishat, los èlhs en plu. Marianeto, on vas tan uroso? dis la Chagrino a la Joioso. Lo mau dins la vila d'Atzin passarèi debat sos grands aure, a pei me n'anirèi she'l medessi des paures, li portar de boquets e li tornar d'argent. Mes n'ei descut. Te, vòs que te los conti? Un, dus, tres, quatre, cinc, e n'avèn d'autres, vai, dins la tirèto de ma mai, ò s'en tornat urós, aten que te ço conti. La botigòla se tròba a costat de la plaça Jean Semin. Jean Semin s'installèt per justement far son mestier de perruquier. E donc en tot penchenar lo monde recitava las poesias qu'aviá escrich avant de dintrar dins sa botigòla. La botigòla èra tanben lo domicili del poèta e de sa mulher. Tanben la moneda tornava perque non solament Jansemin recitava, mas fasió publicar sas òbras e sas òbras s'apelavan Las Papilhòtas e alos perque Las Papilhòtas? Perque comparava cada òbra que fasió A uno papillòto de son mestier de perruquier. Sèn aicí davant lo teatre du Cornau. Alòrs, aqueste teatre es pas lo teatre del temps de Jansemin. Lo teatre del temps de Jansemin s'apelava lo teatre Moncorny. Èra mai pichon qu'aqueste teatre. e un litz venguèt jogar a la combi de Jean Simi l'avió conegut del temps que ero estat fa un viatge a París e e avion simpatizat e list avió pla aimat un opèsso. de Jansemin e aquelo pèço s'apèla La serena al cò de glaç. Lo títol exacte de la compausicion de Liszt es Faribu lo pastoro. E justament Liszt ne faguèt una musica, la joguèt davant Jansemin.
La Societat Literari du Jansemi d'Argent organize cada an despièi 1921 un concurs poetic creat per Jaume Amblard. Prepaus de concours e categoria seguenta, francés, francofonia, occitan, catalan e juinés. A l'escasença de la remesa di prèmi en junh, avèm rescotrat Jaume Carbonell, lo laureat du Prèmi de la Vila d'Argent 2019. Escrivi de poèmas en occitan depei dètz ans. Ei començat en 2008 e jo ei 78 ans, hè ruro, hè, quand même. E alòr apèi me soi mes a escriure de poèmas e quand n'agèri escrit un vintenat, los ei fai passar a Live Roquette. Per veire çò que calhone faire. E me diguèt, Contunha e te cal escriure tot çò que te ven pel cap e jura, e jura mas e apèi trigarem, me dit. Alòra ei fai aquò, los embolhavi de temps en temps e el me repondió o me repondió pas, me m'a plan ajudat, me pairinejava. Quand ei escrit, ei ensachat, coma tot lo monde va far, de veire se aquò Balhò lo còp d'èster publicat. Alòrs i aviá una revista, Lo Gai Saber, que i a a Toulouse, qu'es la revista dels saberuts, que es un pauc universitari, alòrs ei escrit 114 poèmas, me n'an publicat 3. E après i ai trapat una pichòta revista que s'apelava Plumo d'Òc, qu'èra faita del costat d'aicí, d'Agen, E elis avián una associacion que s'apelava Las Bunos Lengos e me prenguèron e a cada numerò metián un poèma de ieu e apèi fasquèri tanben dos librets que fasquèron Las Bunos Lengos, un libret en 2012 e un libret ara, ne veni de faire un, es pas ieu que l'ai fait aquel, Es las Plumodòc qu'an fenit d'existar e que, per me mercejar, m'an publicat tot çò que m'avion pas publicat. Alòr, i a un pauc de tot aquí de dir, mai enfin, se vei çò que pensi, çò que disi e de qué parli.
E tot çò qu'ai escrit s'es pas passat atal. Me au dopus tu t'se passa como disi que s'es passau. Es pas possible de dire tojur la vertat. Podiem pas foncionar en un còr. Aquelo vertat que disèm Es un ós constructiu de circonstància, me soi avisat que se dise çò que s'es passat vertadièrament, manco totjorn quicòm, e mentissèm un pauc per arranjar las causas. Bacaladouba presenta de còp Las causas al revèrs de çò que s'es passat, i cal anar a pichon còp que la vertat se pòs pas dire d'un còp. Alòs, aquel concors, j'en se mit na gène, es coma las publicaciu un peu. D'abòrd quand escrives, pòdes pas escriure que per tu, mèmes s'es autobiografic. Ieu çò que escrivi, Es al mème còp autobiografic e etnologic. Es un biais de faire veire çò que se fasiá autres còps. E apèi aquel prèmi qu'ei avut bèi, e me l'an balhat l'an passat tanben. Avioi balhat de poesiós al Christian Rapin, lo lexicograf. E aquò fa quand mème m'avisi que sòs reconegut. Tànher per los autes es atal. Aquí, pòdi dire eu que soi poèta occitan perdeque i a Biò Roquet que va dir jo e que aquí va dir Don Tabet. I a de còps que soi palèn de la poesia, me fò pas de poesia, fò de poèmas e soi pulèu. Contai le poèto quand s'i prèsto. L'an passat ja m'aviam primat un poèma que s'apelava La guèrra, bon, soi contra la guèrra, eh? E ongan n'an balhat un que s'apèla La messura govertalièra, es a dire le mensonge véridique, le mensonge vrai. Bon, sai pas per de qué a còm es vengut, e ieu disic, Qu'es impossible de viure en grop, en colo, sen la mentido, me uno mentido quand même qu'es pas la mentido del politic, del medecin, del comerçant, etcetèra. Es pas una mentido agressivo e que deu faire de mal, es una mentido per adobar las causas. Jaume Boué, di Jansemí, ai laissat mai d'un opiado dins sa vila. Per retroubar son occitanita e onorar la lenga du poèta, Ages s'implique pau a chapau dins la signalizacion bilingue e lisacion ligada a Jansemí e me l'ajuda de l'associacion agenesa Terra Occitana. E aimé la categoria occitana du concurs Jansemi d'argent, Agen s'inscriss dins una tradicion literari que se deu de manténer, per la lenga e per Jaume Boué.
Quand ausissi o quand disi lo vèrbi golsinar, besi la padena amb l'òli que bulís e los legumes que son a golsinar e que son a còire plan planet. I a pas de mot qu'aimiments dins nòstra lenga occitana. Avèm ja tant de mal a defendre nòstra lenga que Pòdi pas prendre lo temps de n'aimar un mens que los autres. Lo rugbi. Aicí, lo rugbi se practica amb una vechiga, una vechiga de pòrc, una vechiga de de tessó e es l'abechigo es ovala e es un espòrt que s'apèla donc lo rugbi e qu'es vengut un element de l'identitat occitana e mai particularament aquí en Agenés.